Is who goes around to brag about successful Africans. Yes, I take pride in that. He say make una add di title to one di number one vlogger abi blogger in Africa wey e dey vlog wey e dey bring di best Africa come outside. He say infact he say he go take dat one as a pride anything wey una wan call am make una call am abeg make una bikonu make una dey call am di number one blogger in Africa ask Wood Maya. Now he talk am, oh, no be me talk am, no, no come for me, oh, okay? May we still listen to this our brother for Uganda. Now not say our brother Wood Maya, he go Uganda, he go uh, Uganda, he go showcase the best uh, part, uh, the, the beauty of Uganda to the world. Yes, he cause he come write am for uh, Instagram between us say

A young man, a young guy, forty years old, hey, Naija na Africana, Naija Africana. Forty years old man, a millionaire going to billionaire, dollars, not uh, Uganda currency. He opened door for our brother to interview him, but only one thing dey when he talk, when he trigger my mind, echo me me. This word, I hear am from elderly woman mouth when I dey grow up. That word never still comot for my mind, but I was shocked When I hear am for billionaire let me put it as a billionaire forty years old Uganda guy he never travel out of Africa you dey Africa you dey feel say you no fit make am you go make am don't worry undermine as our country dey try to frustrate us one day we go make am the guy say wetin na Nollywood me I no talk that part he say na hen hen na the real dey about Africa neh but him build the house of white house he build white house American white house for Uganda E no mean say you must go America to see um White House, you go dey Uganda you go see White House. E e still mention about many of us, many Africa, many di many pipo, many human being, dem dia mind too dirty, wen dem go see say young pesin e dey make am in life, dem go start to dey you know tok bad about am, dat is true. Dis social media wey we dey we dey do so, When dem go see say at least you dey try or you no you no dey shame or you no your own fellow content creator go go your under um this thing use am dey bully you many comment wey we dey receive as a bully na our fellow content creator na dem many pass you know we need to be strong we need to be very strong for anything we are doing young Africa guy wey e wan turn to billionaire very soon and e say e never travel out of Africa him make him money from Africa him make him money from Africa e never travel out of Africa he make all him money for Africa Are you young guys, you think say you no fit make am till you enter Europe, no worry, focus, know wetin you want, focus and work towards it, one day you go make it, yes many of us wey don already enter abroad, kudos to us, may the almighty God still make a way for us so that we will still be among of the people who make am, but if you still dey Africa you dey feel say no till you enter Europe, I dey talk am say if you get money, if you get business wey you dey do, no comot, focus, Concentrate on wetin you dey do let hear this part when I really love you guys to hear then we will deliberate on that part I think na here we dey title when our brother still talk make una add to him name the number one vlogger in Africa make una put am oh. Because our young children think that what is in Hollywood, that's the way they should live. And the signature mark of 90% of American movies is the White House. Yeah. So I was like, um,

He go, he, na only one car he go drive wey go take him to him destiny and na one place na him he go sit down wey he go drive to him destiny. That big house, why this part because when I dey grow up as a young girl, elderly woman, she stand at her front house, she, she stand for him front house, she call, I no know who she call again, she say, I struggle to build this house, inside this house, I get one room inside. Inside dat one room, I get bed for one side. Inside dat one place wey im get bed for one corner so, e say na one tiny place she go live, she go sleep till the day till till day break. um I was young wen I was I was shocked wen I hear am again, now I don still I don be adult, I don get children, I don be mother of two. I come hear am from millionaire mouth Uganda millionaire come hear am from his mouth wetin he tell us for me o my own opinion is that take life so simple take life easy ahh and secondly no force yourself for no put yourself for for hot thing or for bad thing For my own how I see that word at my own you are free to drop your own com eh, your comment section that particular part na im reach my mind mind because when I dey grow up I hear am for elderly woman mouth now I don I don be adult I don get child I don get pikin I still hear am again for a young Uganda man mouth my own is that anything wey you get in this world you will not take anyone home

No try to put because anything wey we get on this earth, the first example don already dey. God, as God dey, as we dey live, God give us the the example wey we dey see, the things wey we go see. Normal, you go get castle, you go get big house, then you go sleep, you after the day you wan go sleep, na one tiny place. As your bed big reach, na one tiny place you go still dey sleep. To tell you say when you are living, you will not pack everything to where you dey go. You come with empty handed, you will go with empty handed. For that,

Sleep is like person don psi go, na so sleep be. When you don do finish, kaya kaya, do do do do, when you wan go sleep, na one tiny place. As our brother, um Uganda brother wey e be millionaire, e say e never travel out of Africa, e say e make it for Africa, e say e wan try to change the narrate of Africa say how Nollywood dey present to us say na so we suppose to be, no be so we suppose to be, we can live more than that.

Forty years since na e be Lumia na wa o. God some people God really bless some people make we stop to dey think about how e take make e money how if e even make e money na him know how e take make e money but you see anything agriculture anything agriculture dem be millionaire dem be billionaire many people no wan invest in agriculture agriculture dey inside business and if you see castle inside e house um stadium dey a lot of things dey inside e house as e take build am to e own taste Yes, but he still talk am say after he wan go sleep bukor na one tiny place. Why are we trying to bring ourself down because of we want to climb? You can climb without you no bring anybody down. We, you can do anything without you no bring any human being down. Okay? Let's be good. Let's be good. If you see somebody wey impact your life, that person you no send am again. You wan you can go without you no bring you no in fact you no bring am down to other human being. Yes, you can go your own way without you no bring that person down for another human being. Yes, some people, mostly this world, if you really see this world, people when they try to bring people, then are people when person don't try, that person don't try to impart. Nothing dey this world, if you even get the whole world, if you wan go sleep, na parable for that rest when God still give us.

He say as him get this capsule, he say after ro if you wan still sleep na later him wan sleep na one room inside that one room na one time when I dey grow up una see say I still repeat am I hear that word now I don still be adult I still receive that I still hear that word forty years old young guy young man hmm wetin he dey tell us dey tell us say nothing dey this world No matter how how you go get the whole world, they can never leave the whole world for you to hold. No. Other man as he build that capsule, that he house, get the as you even get the house, my children dey distract me today na Saturday, I no even know wetin I dey talk. As you even get the house, no be only him one that will still leave the house for. Wife dey go dey, children go dey, people must dey. For that, wetin dey tell you say